muthikiriria wakwa ngai kunyita ugeni oro ringi thiini wa tabara ino itu njega twendete ya ndire itu wa mugiku thiini wa ku diaspora ngwihoka wi thayu ona nie ndi thayu nyina no agitumenyereire kuma riri gana ngai itu ngigitika ndikimwiraga ngari takiri namba ni ya mbuici mwangi wa mwiruri mucera wa mbari ya mwenda ndikimwiraga rika ngiri muhe rika ni mwangi ngeciarwo ni awa awa niwe maina ikere ndikiaragia Kĩmwĩraga kahiga gakũrũ gatikĩagaragwo nĩ maĩ, kĩmwĩraga hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa riũa rĩakiuma ngwa-inĩ, eh, rĩkĩrorete mbaire, rĩiyũrĩtie ciande, niĩ o mũthenya nĩ njugaga nĩ thayũ. Gucia njung'wa yaku na nĩgetha ũkuhĩrĩrie habo-inĩ ĩno itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩgetha tũrore ndeto ĩyo yagĩrĩire nĩ gũkorwo ĩgĩikara atĩa. Hĩndĩ ĩrĩa mũthuri arĩkia gũtigana na mũtumia wake thutha wa gũikarania na kũgĩa na ciana, agacoka agagĩthiĩ we agakĩona mĩaramano ĩngĩ, agagĩthiĩ agakĩhikania kũndũ kũngĩ, e, na agĩtiga mũtumia wake amũracĩirie no oima hatarĩ igongona ona rĩngĩ ona rĩmwe rĩakĩka. Agacoka mũtumia ũyũ agakĩgĩa na mũthuri ũngĩmwenda na athiĩ amũracĩrie nĩgetha atuĩke wake tondũ ndĩkĩmwĩraga eh, we ũtaracĩirie mũtumia waku menya mũtumia ũcio ti waku ona ciana iria mũgĩte nacio ti ciaku ũguo ikinya rĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akĩgĩa na mũtumia akĩendaga ũgagĩthiĩ kũrĩa aciari a mũtumia na nĩgetha ũgakĩrwo ũrĩa makĩendaga nĩgetha ndũgagĩkiuga wĩna mũtumia nyũmba na ti waku ona ciana icio ti ciaku Mũtumia nĩ akĩagĩrĩirwo nĩgetha akĩhikio nĩ mũthuri ũcio ũngĩ wa kerĩ, ũcio ũrakĩenda gũkĩmũracĩria, nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthiĩ kũraga ũthoni ũrĩa wa mũthuri wa mbere, nĩ tondũ aciari matingĩoya rũracio maita merĩ. Athiĩ orage ũthoni ũrĩa wa mbere, na acokie indo iria akĩreheirwo nĩ mũthuri ũrĩa wa mbere, na cikĩneo mũhĩrĩga wao, nake agĩkorwo akĩrĩ oho no wega. No kaingĩ nĩ magĩthiaga magakiuga nĩ megũkĩrega nĩ ũndũ wa maũndũ magĩtiganĩte, no mangĩkĩrega athuri nĩ magĩciraga magakiuga mũndũ ũyũ nĩ agĩthire na agĩkĩhikania na nĩ agĩteire mũciĩ wa mbere, kwoguo ũthoni ũyũ athuri magagĩcira no mũhaka ũkĩũragwo, na nĩgetha ahote gũthiĩ kũracĩrio nĩ mũthuri ũcio wa kerĩ. Eh, indo iria cicokagio ah, nĩ indo ndegũ icokia indo iria cia maha kana ndĩa tondũ ndĩa nĩ yakĩrĩirwo nĩ andũ Eh, indo iria cigũgĩcokio tondũ nake mũthuri wa mbere nĩ akĩmwanangĩte ndakĩrĩ kairĩtu ũrĩa akĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa akĩhikaga ona nyondo cikĩrĩ ngũu Eh, nĩ hagĩkĩrutagwo mbeca cigana ũna cia indo ta, ta irio kana ona mbũri icio cia mĩrongo nĩ cinyihanyihagio na akinengerwo ciothe nĩ tondũ irĩtu ũyũ kana mũtumia ũyũ ndanakĩmũtiga hĩndĩ ĩrĩa akĩrĩ gathirange tũkũmũkinyia ah, ndereti ĩyo hau na we ndũkariganĩrwo nĩ gũsubscribe we ũtasubscribĩte eh, like ũshare na ũsub- na hĩndĩ ciothe ndaikia video ciakwa kana waigua maũndũ maya ndĩrakĩaria nĩ maũndũ mega nĩ maragũteithia subscribe nĩgetha ũgĩkorwo wĩ wa mbere ũkĩona video ciakwa hĩndĩ ĩrĩa ndagĩcikia kũrĩa ng'enda-inĩ ũtatiga ndakora na kĩo kĩrĩnyaga gĩtheru kĩrogwataira kĩrogwata mwangi wa mũirũrĩ mũcera wa mbarĩ ya mwenda